Merheba. Em bi dersek nû dîsa bi hev re ne. Em ê îro bela xwe li etîmologên kurd bidin. Em dibêjin ev e guhê me ye, ew dibêjin no guhê me li vê diye. Tu zanî? Ha û ya hê kilamettir Kurdî bi tirkî fêrî me dikin. Ev jî tiştek herhalde xweserî aqilê bindest da ye. Etirafî zimanekî bi zimanek ji aliyê zimanê hatî qedexekirî ve. Tu fêrî wî gelî bikî, ev nizanim jan yanî jan kenûkek dilqelqîn e. Em ê îro hewl bidin wataya peyvên pîroz çawa hatiye sazkirin. Peyvên em wekû pîroz dizanin çawa hatiye sazkirin. Ev hem yê aliyê etîmolojiyê de Hem aliyê fîlolojiyê de hem jî aliyê dîrokê de pêşiya me ronahî bike. Ji ber ya niha jî me got, em dubare bêjin, hey her peyvekiya kurdî belgeyek muezbet ya dîrokî ye. Her peyvek kurdî gotinayî kurdî belgeyek bi wezbet ya dîrokî ye. Niha ev ziman bi çi mantiqê ava bûye? Zîhniyeta ev ziman pêk anîn çawa dixebitî? Li jiyanê çawa dinêrîn? Jiyan hingê çawa bî? Pîroztî çawa bîn? Xwedê, pêxember, eft, erd çawa dihatin, çawa hatine pênasekirin? Em ê Di vê dersê de hewl bidin li ser çend nava nav û berjengan bi meselê safî bikin yan jî şîrove bikin. Hevalo destpêkî me belê niha jî pir care got em dubare bêjin. Li vê dê berjeng, ber, jeng. Hevalo li vê dê sifat e. Si, sifat, tirkî navê jê re dibêjin sifat. Heh. Em bêjin bêje. Me carên di jê nivîsandiye em dubare binivîsin. Bêje, heva no, qav ram. û wekî di her navberê de hat bîra min em ê binivîsin. Hevala jî pir pêşniyar kiriye em wisa vê beşê dagirin aliyê wergerê de. Em qas ji dest me tê, em ê hewl bidin bikin. Heval û niha em ji navê Xwedê dest pê bikin. Xwe, Xwe, dê. Ev nav pir cudatir tê bi yanî cihna cudatir tê bi nav kirin. Mesela hin dibêje xwe da, hin dibêje xwe dê. Her kes awa ye ki elhasil li gor devokê dibêjin ya devokên cuda hene. Îhtîmalekî pir mezin bi lêvkirina wî ya esîl xwedê ye. Xwedê. Xwedê. Na hevalo Bi pergala Rabbin re de me pir pir ders ser dabîn. Peyv çawa tê parçekirin? Kombînasyon çawa gihatine hev, çawa peyv çêkirine? Eh, ne em ê hewl bidin di vê mantiqê de wê ava bikin. Çimî peyva helê hazê jê re ax tê got xe tê gotin? Ax. Ev çimî hevalino war. Veke em bêjin, yan di qelema bikarbînin ji bo bi xwe yê hevalino, em bêjin ax. Heh. Kom kirin, hevalino, kom kirin war. War, li vê dê ev war e hevalino. War. Ax, war, ax, war. Komkirin hevalino, îhtîmalek ev kêmtiyê diyar dike komkirin, em bêjin komkirin, eh, li vê dê kêmtiyê diyar dike, Kê heval no me carên din jî gotîyî ne em bêjin yanî rastîyê kêmtir e ji ya heyî kêmtir e. Ji ya heyî mesela em bêjin gerdûnê bifikirin parçekîyê gerdûnê îfade dike. Dubare em bêjin ah wê dê em bêjin qismek. Ah! Ya di çi ye heval no? Ya di dê ye. Dê em dizanin ji xwe çi ye? Dê dayik e. Dê, fek em ê komple binivîsin. Ah! Dê em bêjin dayik. Ah! Li vê dê ev nav ji me re çi dibêje? Wateya li peyvê hatî çawa stiyên zemanê berxwenî çawa wate li peyva Xwedê bar kirine. Xwedê çi kar kiriye, çi kêr çi îşê hatiye. Rastî ew il ezmana il erdê ye çawa çê kirine. Mantiq hingê çawa dixebitî. Çawa li pîrûstiya dinêrîn. Pîrû pîrûstî ji bo çi bîn. Emê niha vê ew dê bikin fek kevt bikin hevolno. Niha ax komkirin war xwe ax û war xwe li vê dê ih heye di navbera di navbera ax û war û dê de I heye. Hevano hûn dizanin dengçêker guherdar in. Pir cara ev dikarin weko pêwend jî yanî avakerê peyvê jî were çêkirin. Yanî ava ji bo aheng çêbe mesele deng were avakirin encam de ji bo wê jî û ya dijî ji bo kêmtiyê yanî qismekî Îhtîmalek mezin vê di kemt binêrin ka wateya li peyvê bar kirin çi ye, ev qism e an jî peyvçêker e. Yanî vê dê peyvê çê dike, yanî pêwendê ava dike, ahengê çê dike. Niha me got a xwe war. O dê. Dê. Dê çi ye? Dê dayik e. Heh. Li vê dê çi dibêje hevalno? Li vê dê ji me re dibêje, Dayika axo war. Dayika axo war. Ew xwedayê mêrantiya wî di zîhniyeta me de halê hazir bêgoman û li ezmana û ev dinya ava kirî û xira dike û qederê li ser enya dinivîse û cehnima wî heye û cineta wî heye û axireta wî heye û her tiştî wî heye. A em ez piriyekê bikim. Got dijî nê koçer çûn ber ber stirye. Stirê reş ke em dibêjin ev stiriyê mezin wisa şewkê wiha ne. Got bera derbas bîn got yekê şêkîre got baqiro ev çiqa kêrka xwedê tu jewlî Vastiriya hemiya tûj dike. Goya digo ma kêrkawîr tûj e, gûn xwe. Got hema dibêje tûj tûj. Yanî ew xwedayê hema ew em bêjin navê hema dibêje tûj tûj û her tişt weke wî çêdibe. Çi ye heval no? Ji beriya mîladê bi sed hezar salan wî wa ensanên hingê jiyan dibîn. Di, em bêjin, şaristaniyeta zemanê ber penêr de jiyan dibîn, wan sitiya wan mirovan, wan zaniyaran. Çiha pênase kirine ev xwedê? Yanî, çi gotine? Got ne, dayika, dayika ax û war û mêr Dayika ax û war. Xwedê ev e. Û me ye. Ew qas zext li ser zîhniyeta me hatiye kirin, êdî wateya li peyva normal hatî barkirin jî em di mejiyê me de hatiye guhertin. Mesela, reş, spî, spî, reş, ser, bin, bin, ser hatiye diyarkirin. Mesela, ji te re bêjim, ji we re tiştekî bêjim. Heta ji beriya demek pir kurd jî min digot qey ev nav nêre. Dema min digot Xwedê, min digot qey nêre, gelo min digot çima negot ne Xweda? Çima navek û salê nekin? Wisa temam temaşe dike mesela Bêrîtanê, Ayşê, Fatê. Hemî çi tê dawiya wiha vano? Dengçêkera xwehîtiyê tê dawiya wan. Ê zaten dengçêkera me ye. Anî? Xwed tê. Dibêje Dayika Axo war. Belê. Mafsa fikir. Niha em werin aho re. Hon dizanin ev ji zerdeşt wekî bi zerdeşt hatiye binavkirin ama pir kevintir e heval no. Pir kevintir e. Yanî ev ziman Ji Awesta jî û ji Zerde jî û ji Ahurûmaz da jî û ji Xuda jî û ji hemûya kevintir e heval no. Yanî em vê wisa fêhm bikin. Tu zanî yanî hin jêder em ji xwe re wekû jêder qebûl dikin em ev şaştî ne. Jêder hê wê vetir e. Jêder ji beriya Sûmera ye. Jêderên piştî Sûmeran hemî bi pirsgirêk in. Rê usta tamaşe bike. Ahura heval no. Ahura çi ye? Ahura yanî dualîteyek ya dibêjin ola zerdeşt e. Ola min vedê binivîs nîtiya îşê me pê heye heval no. Ola zerdeşt e. Xwedayek, du xwedayê wî hene, xwedayê qencî û xirabiyê. Yanî Ahur û Mazda xwedayê qenciyê ye, Ahriman xwedayê xirabiyê ye. Ahur û Mazda xwedayê ronahî ye, Ahriman yê tarîtiyê ye. Ewsa dualîte yanî du dotî dualîte heval no. Em niha li navê Ahura binêrin. Ahura çi ye? Heta demekî nivîskarekî ji min re digot Ahûr û Ahrîman nêrin yanî mêrin. Tişta ecîb e ya. Min got engê min got ez nizanim hemû tiştên me ji dayîk û bapîr û dapîr û bapîrên xwe bihêştî mêr e. An na temaşe bike evolo. Na evolo ji beriya niha me pir gotibî. Di parçekirina peyvê de me gotibî. Di zimanê kurdî de peyv bi dengçêkeran dest pê nake, nikarin dest pê bikin. Ji ber ku dengçêker ne radeng e, nikarin peyva çêkin. Ha ew peyvên bi ayê dest pê kirîn, ya ji we hatiye êxistin di encama qanûnek zimanî de hevalin û pir tê gotin bi demê re, bi demê re filan tişt ketiye, bêhvan tişt ketiye, ev derew e. Di encamê qanûnên zagonên zimanî de ya ji pêşiya ayê ê xistine. An dema em ra bin ra dikin ya tê em yayê lê zêde dikin. Ahûra li vê dê feke ahûra. Li vê dê em çi dikin em yayê lê zêde dikin dibe yahû Ra. Ya hora. Nav cêhnavê nîşanê ye. Anî? Cêhnavê nîşanê. Ya. Çima heval na? Hi ra ma. A hi ra. Aa. Ev li vê dî çi ye heval na? Heyînê sembolîze dike. Heyîn. Ev dengçêkêra spehîtayî yê ye. Ev ra ye heval na. Ra. re. Heyîna spehî ya re. Heyîna spehî ya re. Heyîna spehî ya re. Yan jî em bêjin rayê spehî ya heyînê. Em ê dê heyat binivîsim hemû li îşê me pê heye. Heyat îşê me pê heye. Heyîna spehî ya ra. Heq jî em binivîsin. Heq. Heyîna spehî ya ya binêre. Heyîna spehî ya ra. Mazda heval no, ev dayîn e her hal de, îhtîmalek pir mezin dayîn e, em zanin pey wisa tê parçekirin. Zayna mê, za dara mê. Yanî em bê yan jî em bêjin mêya zadar. Heyîna spehî ya mê, heyîna spehî ya ra,

Ji lingek yê hevûka kurdî peyv û hevûka kurdî lingê herî girîng e û lingê halê hezir di zimanê kurdî de herî seqet jî maye yek jî ew e. Ha li wê dê paşgir û pêşgira em ê bidin. Di paşgir û pêşgiran de hûn dizanin di hemî paşgira de paşgira ek heye di zimanê kurdî de ek, yekdar. Yekdar. Paşgira yekdar e. Vano. Heh. Çi dibêje ek? Heh. Dibêje em ê ser peyvekê her ji bo em kar bi wê jî sane. Dibêje gelek he. Vano. Gelek. Gelek. Hevano ev gel e. Gel çi ye? Ev çi bî bilind e, ev çi bî hêz e. Hêza bilind, hêza bilind ya behsa wê tê kirin û yek, yek, li wê dî yek hev hol, yek, ev yek e. Li vê dî em tedî di rewşekî de ev tê pêş peyvê jî wek ku yek tê pêşî peyvê, li vê dê gelek e, li vê dî yek gel, yêk gel, cuda tê nivîsandin, yek gel, eynî tişt e hev hol. Darek, Darek hevalno ev vêdê paşgira kêşanê ya yekdar e. Li vêdê yek dar hevalno. Me got ev deman weko sas paşgir tê dikaranîn. Ek e, yanî yekdar e. Dema weko pêşgir tê bikaranîn yek e. من carê din jî behs kiribû em vê wesîlê jî bêje hebûn. Niha dibêjin behsa zehfê, pirê dibêjin gelek, gelek heval no ev gelek dema tu dinivîsî, dema tu li vê dê gelek dinivîsî dibe yek gel, yek gel, tirkiya wê bîr halq,

Dema tê paşnav, nav ji rastiya hêyî kiçiktir nîşan dibe, darik, serik, malik, halik, jinik, mêrik, keçik, ji ya heyî re kiçiktir dide nîşandin. Niha em warin peyva melek, mel, melek. Me got hevano Ek em ê dersa piştî vê de derbas wê beşa lêkiran bibin. Dema wateya peyvê dikare sazka e, sazker e, yanî paşgira sazker e. Dema hêjmarê li peyvê bar dike, yanî yekdar dike, hingê paşgira kêşanê ye. Ha, vake mîsala em bêjin, da rek ya yek dar e, heval no dar heye, vê dê dar heye, dar, dar, dema komkirin ek. Dema tu ekê lê bar dikî, em dizanin ev dar ne sê, çar, pênc, deh in, yek, darek. Ha, ama Dema em dibêjin pîrek heval no, pîr, pîr, ek. Li vê de wateya peyve dikare heval no. Wateya peyve dikare peyva pîr, a jî em bêjin berjenga pîr, tûreh dike, Navekî dijê dertêxe dibe navê pîrek, jin yanî pîrek. Anî? Li vê dê sazkar e, sazker e heval no. Li vê dê ya kêşanî ye, li vê dê sazker e. Niha em di vê ronahiyê de li gor vê zagonê werin peyva melek lê kulîn kin. Lê em melek rabin rabikin heval no. Me lek. Mel, niha mel hevalo çiye bilinde mê ye. Mel kes mê mirov. Yanî hûn zanin belê me pir şîrovayeke em dubare nake. Mel kes mê mirov. Ev çiya vano bilind. Ev çiya ya behsa wê tê kirin. Em bêjin mêya bilind ya behsa wê tê kirin yan jî mirova bilind ya behsa wê tê kirin. Mel. Ev çiya, ev peyva xurrî ye. Sade. Mel. Ek çiya, ek paşgir e hevano. Ema li vê de çiya, li vê de paşgira sazker e. A li vê de jî. Paşgira sazker e. Çima? Wateya peyvê dikare ji peyva xurî peyvek nû çêkiriye. Kom kirin ek. Me lek. Di vê halî de, di vê halî de, di vê halî de ek paşgira sazkera çi ye hevalno? Paşgira sazkera mutlaq e. Li vê dê mirovê bilind e. Li vê dê dibêje mirovê bilind yê mutlaq. Li vê dê dibêje pîra mutlaq. Pîr rê ve bire. Mutlaq. Zîrek û pîrek û gel peyvên wisa hene. Mutlaq. Em çi dibêjin hevalno? Em dibêjin mirovê bilind yê mutlaq. Mumkin. Pir ji me re gotine ne melek xwedê ye, şey erebî ye û her tişt erebî ye û wekî şîrê ciwa aydê wa ye û ji xwe tiştek aydê me namîne. Nahevin em werin mela, mela. Ana yek dixwîne navî melo ye, melo heval no, melo. Eynî tişt heval no, mel. Ev aya dawî komkirin a, aya dawî zadartiya wî diyar dike. Yanî ew zadar e. Tawandek. Mirovê bilind. Mirovê zana. Zanyar, mirovê bi aqil, mirovê rewşenbîr. Melo. A. Ev peyv ne peyvên îslamiyetê ne, heval ne ji ber ya îslamiyetê sed hezar sal a, ev peyv ji bo berjengan hatine avaykirin. Taos. Peyva yan jî em bê berjeng ke beno beno dê berjeng gotiye qavram. Taos, taos çi ye? Wateya navê taos çi ye? Dema em parçe dikin dubare li hev didin çi derdikeve holê? Eke ji pere hevalan re bêjin. Kî çalek Hevol no binê kurdî de tî heye çalekî em bikartîne, em tevger ji bo reyê bikartîne û em kirin ji bo karê bikartînin. Ev her her halî de heyînê pêkhateyê diyar dikin. Yanî xetên wa yên zirav yê ji hev vediqetêne hene. Em bêjin mirov, zadar ya war û sitar ê. Yanî ya hemî yê. Em vedê bi kurtahî bêjin têkoşîna war û sitar ê. Îhtîmalek mezin ev tawûs e. Tawûs, wûs yan jûs. Taos, wisa Taos, Taos wisa qirka erebî li gel me rêniştiye, îhtîmalek mezin ev Taos e. Zanî? Têkoşîna mirov, me, ya war û sitarê, war û gund, war û bajar, sitar hûn zanin cografya taybet ya mirov li ser jiyan dibe. Yanî em bêjin mal, sitar û war. War welata ye herî mezin e, di nav welata ya şûyê kiçiktir sitar e, jiya wê ji wê jî kiçiktir mal e, xanî ye. Anî ev wisa hatiye pêkirinê. Na hevalno em werin peyva ol, em naxwazin zêde dirêj dibe hevalno, peyva ol. Na ji me re dibêjin ol dîn e. Ol Dîn e. Wisa dibêjin. Îhtîmalekî pir mezin heval no. Feke. Ol. Bilinda mezin. Li herêma Buhta Li herêma ez lê jiyan bîm yanî ji lê dayik bîm Buhta, ji qetên xaniya re digotin Olî. Olî. Baş e Olî çi ye? Olî em bêjin ev e xaniyeke ya ya serûyî ya li serûyî ya li serûyî Olî. Divê wata ev çi sembolîze dike hevano hil? Bilintiyê. Olî ya aydê bilind. Aidiyeta bilindtiyê ya aidê bilind yanî çimkî qet bilindtiyê diyar dike bilind. Li vê dê me got peyv bi dengçêkê re dest pê nakin. Wê demê îhtîmalek pir mezin vê dê hol heye. Hol hol zanin halê hezir em ji meydanekî re dibêjin hol. Ji ber ku me digot Tirk meydanê bi kar tînin, meydan ne Kurdî ye. Ji ber wê em çûn nizanin me hol der hol anî got meydan e. Di rastiyê de meydan meydan e. Kurdî ye û Kurdekî xwas e. Zanî? Ê hol jî li vê dê. Hol çi ye heval no? Heyîna mezin û bilind. Heyîna zor yanî pir, zehf, Mezin ya bilind. Baş e olî weko yan ev bi olîyê hatiye binavkirin hevano bilindtî ya olî bi vê hatiye bilindkirin. Meselê li gel me bajarekî qirê hebî jê re cihek wisa tehtê ve wisa qetên qet ser hevhev çêkir bîn Hemû wê rojê wêneyên wê înternetê de jî belav kir. Jê re digotin oliyê melek. Yanî ev e melek in? Eva jî xaniyê wa ye, oliyên wan e. Navê va çi ye? Navê wa olî ye. Cihê melek a, qetên melek a, bînayên melek a, xaniyên melek a. Zanî yê ser qet. Wata li vê dê hevalino, ol Berjenga kesên zana ye. Têkilîkiya wê wekû dîn nîne. Dîn dixwa dîn e heval no dîn. Ha, em ji wê re bêjim dîn çi ye? Em dîn niha parçe bikin. Ev giştdar e heval no. Ev aydiyet e, ev dayîn e. Dayîna aydî giştdar tê. Dayîna aydê giştî, aydê her kesî. Dayîneke ya aydê her kesî yanî baweriya her kesî. Wisa tê gotin ev ew e. Hol heval no ne navê ol e, ne dîn e, ne navê dîn e ha. Ne navê dîn e hol an jî ol Berjengek yê mirovo wek tu bêjî zanyar. Wek bêjî mela. Zanyar. Ha vêde em wê jî bêjin heval o bila li bêriya hevala be. Zanyar. Fîlozof heval no. Fîlozof. Vê firsetde em bêjin ram Yar, Tirkiya wê dibêjin duşunur heval no. Duşunur. Ha, me ewê dikirbî heval no. Me li vê de heyat nivîsandbî. Haq heyat nivîsandbî îhtîmalek mezin wextê me pir dereng video pir dirêj dibe. Heyat heval no. Heyat. Na esnde heyat bî. Heyat heval e. Li vê dî çend radengên me hene? Du radengên me hene heval. He û tî. Ev zaten siwar e. Ev deng çêker e. Na. Ev çi bû heval o? Çalekî ye. Ev çi ye? Heyîn e. Çalakîya heyînê. Ma bi qasî heyatê yan jî bi qasî çalakîya heyînê ya heyatê vedibêje heye. Heq jî kurdî ye heval. Heq jî. Dengê heyînê. Dengê heyînê. Çalakîya heyînê. Dengê heyînê. Em bi vî awayî hatin dawiya dersa xwe hevalno, qenala me bişûpînin, destê xwe bidin me, em bi hev re vî zimanê bê hemsal bi rêbazek bê hemsal hatî çêkirin û aydên me û em nizanin yan jî nikarin hevokekî bi vî zimanê, hevokekî estetîk ava bikin bi vî zimanê bê hemsal û qasbehî, em destê xwe bidin hev. Bi hev re bikînin cihê heqkirî. Îro bimînim di xweşiyê de heta derse were em ê dersa lêkiran bidin heval. Em ê derbazî beşa lêkiran ders beşa lêkiran bibin yanî paşgir û pêşgiran. Îro bimînim di xweşiyê de heta dersa lêkiran bi xatirê xwe.